Salve família! Es mano punga mi si pika nos pika anti nu kumesa vi família skrebe na kanal kumenta konpartilha i dexa kel like pa subi di tenson na ki tui família másimu i like brother família nta konta ku nhos pa kel vídeo di txiga 300 like.

Babiloni na skina É modi minins. Má ki bai sbran-bran. Ei minis! Abraon Visenti meste fla ses pupilu, ses jornalista, pa ta dra notísia na kriolu pa analfabétus. Pode ta konprende pamodi óras ki es da notísia na purtuges é ka tudu algen ki ta intende. Burus ta intrepeta kuzas di ses manera, es ta kumesa ta faze txeu pulémika. Ok, nton Abraon Visenti. Envês di es sta na merdaria ta faze vídiu pamó Abraon Visenti krê ganha dinheru tanbê. Kel ki el ta ganha ka txiga-l di Nhanzué. Envês di es sta na palermice, é midjór kuza ki el ta faze é ditirmina un órdi la déntu na kuza di informason. la na televizon pa ta da notísia na kriolu pa analfabetus pode ta intende. Pa analfabetus ka intrepeta kuzas di se manera pamó analfabetus é buru, es ka sabe nada. E nau nhos odja un uns komentárius ki fias da mai sa ta faze na kuza ki kes gajus torna traze pa traz. E analfabetus. ka ta ntende kes palavra la. Nton, midjór kuza ki Abraon Visenti ta faze é kria un statutu di notísia a kriolu pa analfabétus ta ntende, minês. Pamodi sinon, epa, sinon kel país la sa ta bai tudu kabésa baxu, pamodi analfabétus ka ten informason. Analfabetus, bu ta, es ta fladu pedra, es ta intendi ma é ped, ma é po, es ta fika ta konplika situason, o non? Sim o non, minis? Tenho razão o ka tem, minis?

Kantu 16 ku 17 anu ki dja pâre ku mininu bazadu na txon? Pamodi ki i ka ka ba poi kes pai di kes fidjus tudu na justisa? Nhos fla-m li, nhos fla-m, kantu 17 anu ki tene dos fidju na txon? Kantu 17 anu ki dja pâre? Kantu 16 anu na Kauverdi ki sta ku mininu bazadu pa. Kantu mininu di 16 anu ki mudjer sta pari ku 16 anu, otu ti ku 15 anu ta paris. Ke da ki mi i mas o menus ki N da, ma dizem ma te mi e menus inda. Ago nhos flan kantu? Sera ki i ka poi tudu kes algen di 16, 17 anu ki a pari na Kau Verdi? Sera ki i ka? Sera ki kel mudjer burra analfabeta, xa N txomal asin, Ah, oh e ódiu ke teneba di mi Ah, será, será ki Milharis di, di, di mudjer, di fémias ki pari ku dizaseti, dizaseis, dizaseti anu Será ki tudu ses pai di fidju sta na kadiâ? Foi pamodi fidju di e omi mas famozu di Kau Verdi a a i ki es tenta es tenta ben odja si es ta konsigi publisidadi publisidadi na fidju di ka nporta pamodi fidju di ka nporta e omi mas e omi mas faladu di Kau Verdi e omi mas famozu di Kau Verdi e ka mi nka kulpadu e nhos me ki dan fama e nhos me ki dja dan aza pa pa nfla mi e omi mas famozu di Kau Verdi. Nhos fla-m li. Nhos skrebe-i la. Nhos skrebe-i la pa N odja. Ha! Nho, xa N pergunta nhos. Nhos pergunta i ka. Pamodi ki N dispensadu kantu N N prendedu? N ben analiza kel kuza li ben, pamodi tantu. Komentáriu fudidu kontra mi. N ben analiza es kuza li pa mi N fla nhos el. Nhos fla-m ha? Pamodi ki judisiária, pulísia judisiária dispensa-m dipôs di apren, dipôs di di diten-m ha? Pa sinku óra di ténpu la? Pamodi ki es, pamodi ki es libera-m? Ó analfabetus burus, analfabetus burus, Nho splika-m pamodi, pamodi ki N foi dispensadu, kes di ki N dispensadu, ha? Nhos fla-m, Nho splika omin es, fans di meu, Nhos entra goi N dibati goi ku kes palermas burus di merda, Ha, ki ta tene tilifoni na mon es ka sai kuzé ki es ta faze ku el, kaba analfabetus, monti analfabetus, es sa fladu ku es ta intendi pedra. Nhos flan li, fans di meu, go nhos dibati, go keli go ku kara labantadu, go, go dja-m ben, go utru ben na dibati na-m, na, na sena li, go. Ago nhos purgunta-m reras, pamodi ki-m pui dispensadu dipos di aprendimentu, dipos di ser ditidu pa sinku ora di tenpu na judisiariu, na investigason? Pamodi ki N dispensa-l? Si di faktu N fazeba krimi, N, si di faktu N kumeba un menor, a, klaru ki N ka podia sérba dispensadu. Pamodi ki N dispensadu, minês? A. A. Kantu mininu, kantu mininas di 17 anu ki dja pari, parse-m dja es pari 17 anu, Sta parida dentro di kau verdi banha rubera o não? Será ki i ka Será ki i ka fazi algun kuza pa kes mininas di 17 anu ki tene mininu bazadu na txon dja ki e tene un anu, sinku mes, seti mes, des mes? Ham, pamodi go ki fil dji go, pamodi go ki fil dji go, ha? Ta ri, kel mudjer di Ika ta ripudia. A gos tanbe N goa fundu go. Nhos fla-m minis, a Nhos krê di la pa N odja. Dizaseti anu na CV é más bê Izatamenti Fans di meu, go nhos da kes palermas, kes analfabetus, ku analfabetas

Nhos pergunta kes palermas, kes invejozus, ha, ki ten inveja di perdji kantu meninas di 16, 17 anu na Kau Verdi ki dja pari banha rubera, ha? Milharis, milharis di di ki. Pamodi? Nhos pergunta, pamodi gó ki perdji gó menina ku 17 anu ki ta ben na kaminha pa 18 anu, ha, ka pode namora ku mi, ka pode daba perdji un beju? Ah! Má bo ka ta pensaba tanbê ma N ta lebaba un tiru na kabésa, ne? Bo ki sa ta fase éra bu família ma ta daba, ma ta djobeba féru. Família kuzê? I família ta djo-djobe, ta kuzê? Djo ke nen skrebe e ka sa skrebe dretu pa intende feru kenti na ku. Ya, ma bu ka ta lembraba tambe ma bu pudia lembaba un tiru na kabesa tambe o no? Kela bu ka ta lembra. Bo ta lembra so ma i nta lebaba feru kenti na ku, ma bo bu ka ta lembraba ma bu pudia lebaba un tiru na kabesa o no? Kela bu ka ta lembra. Bo ta lembra so kel ke bo ta faze. Anhos na anhos na internet nhos ten mural. Nhos e balenti.

Qual caminho el dja sta pianta da mpitar N ta pila, N ta pila, N ta pila Seja na undi ki for Menus na Merka pa mó Lei di Merka é 18 anu é 18 anu Merka é 18 é 18 Asin ma inda na Merka Ku ku vontadi di pax Gosta di bô ku sin Abó na Flórida ta kazadu ku mininas ku 14 anu. Ah, basta na família dja krê Ku 14 anu bu ta kaza Ten un monti stadu na Mérka li Ah, 18 anu é sô na Massachusetts Rhode Island, Massachusetts Má na kes kósta baxu di South la Ya, bu ta kaza ku un énbra di 14 anu Ah, nhos sa ta intende Agô dja N ben gorda nhos gôgô Dja, dja N sa ta largaba kel kazu li Agô N ben prugunta sô kel mudjer di ka E este senhor ta de respeitar as mulheres lá guardar né mulher dica este senhor ta de respeitar as mulher dica mo aquel mulher lá ca tem competência de ser diretor dica pa mo é burro é analfabeta ya ahn kuzê epa então ca tem quadro então inteligentes na cau verde que deve substituir que as pessoas que as pessoas bandalhada lá Ha? Nhos txoma kel mudjer di Ika, bo dja-m xatia gó. Nhos txoma kel mudjer di Ika li pa ben responde-m li na live li. Es bai, es da so pitada pa es pode, pa es pode dadu diploma? É kel-la ki es ba faze? Ha? Bo dja-m xatia gó, bo N sa manda bóka gó. Ago nu sta manda boka kel mudjer di ka la, kel mudjer di ka. Oi, oi, oi, sus, oi, oi, oi kria serba konxedu, ah, oi, e, oi apruveita nha oportunidadi, es o, e pruveita kel oportunidadi li, ah, el dja sabi klaru ma mininu di 17 anu, ah, ma e maior na Kau Verdi ku se sentimentus, ah, ya, ah. Má, nu entantu, djobe, ker dizê, e kria prekonxeda, talvês, ma un mudjer abo na pulítika, abo na administrason na Kau Verdi, bo é zéru. Ha? N ka ta fla bo otu nómi pamodi ruspeitu ki mi N ten pa nha kabésa. Ya. Bu sa ntende? Ha? Esti sinhor, ha? Esti sinhor, maior di Gine, N Kabu Verdi, é 18 anu. Kantu. Mininas di 16 ku 17 anu tene fidju bazadu na txon, ba nha rubera. Sera ki ses algen, ses pai di fidju sta tudu na kadiâ? Sera ki ses fidju, kes pai di fidju sta tudu prosesadu na tribunal? Oi so fildji, pamodi fildji é omi más famozu di Kauverdi. Kel dia dja poi txeu algen famozu Kel dia dja poi txeu algen ta ganha dinheru ha Kel dia dja poi txeu algen ta ganha kredibilidadi Pamodi Kuzê? Pamodi prizénsa di Kel dia Kel dia es da mai ha Mama dja kaba Ka ten mama más ha Nhos fla-m li Nhos fla-m li ha Ô, ô, ô, nhos pensa ma mi Ó, nhos krê pa tudu algen fika ku raiba di fidji, pa fidji, pur izénplu, fidji dja ka pode subi nun palku más di kau verdi i ka pode más pamodi nhos ka ta dexa kuza fria, nhos ta traze kuza pa frenti. Kézé, pamodi nhos sta ta odja ma, ma povu di fatu ma krê fidji. Ha? É kel-li ki nhos krê, ka simé? Nhos krê odja ma povu krê-m? Si nhos krê odja ma povu. Krem ta mostra nhos. N ta mostra nhos ma povu krem. Nhos kre odja ma povu krem? N ta pô nhos bóka abértu. N ta pô nhos bóka abértu, nhos ta dimira. Poxa! Fidji, na kel puzison la, ô nhos kre? Nhos kre? Nhos kre? Hum. Si nhos kre, N ta faze kel-la. Hum. Nós ta nha ma ne povo dja kandia ah ami nka manda nhos de alerta.